Matangata nyalo rieny. To mae Desert Mwamba Production DMP, mano kwa ufupi. To kawuono an gi team na wadwa mondo walos kaka me- megewa ne rieyowa kane watindo. To kapok adhi mabor, abo gombo mondo gifulre, abo chako gi jabatha. wenye wahulra wacho fulo wahulra kulala na kwach Mkwach ni wuod sididi.
Eh. Ah, kata kapok omiya thuolo eh. tadhi kawe akawa eh. honyo no to chanda honyo no chandi en honyo koso gonyo honyo wo honyo
chako gi honyo ano kawinjo koro karambe honyo honyo an nyakwar masheti mm.

Kaka kane idongo ne chal nade kodi gi ma eh,
jambas kanyo to wakuom mabeyo koro ka nadongo minwa ne ne ne ne ni wawacha wacha nikech dongo minwa notemo pith eh, koro minwa ni nomuol to noger Koro nokinya somo. Tek ne tek ng'eyo sana seche ma nitie kaka idwa chami del. Nikech anyalo paro ni an kadongo to nahero saidi tugo mpira. Mpira watweyo ajwala kama, mani ajwala ni. Akia ni uluonge nang'o gi dholuo but ne watweyo jwala gi tol kama koro mpira no ka pok adhula obiro. Opidh ajwala. E adhula no jo pesa ema gini mane goyo. Koro seche moko nawuok ma adhi atug ajwala ni ma wiya wil ni doni be nadok dala. Koro aduogo dala to atar wuok e chonga ka dhi piny to lewni marwako. Koro kata kala mar law no kanya ng'e ni koro en mane. Dhok bokuongoni Idok dala.
bemo. dhogi ka wuok go ni ane ma dhi kod yamo kuongo na duogo gin gi kwayo gi kwayo gisekwayo ma giduogo gisekwayo ma giduogo mm. koro ing'e ni abiro masechopo an e tie gini an e tie dhoot ka mm. koro ing'e ni isechopo tiyomo ni chike iti winje ni to bura dhi nang'e e ot ka mm. nikech nyiso ni mashtaka mapek sana ni e ot ka kama adhi chief justice Tikuongo ing'iyo ka dhok be nitie te.
To gwen? Ka be gwen. Gwen pok imako.
Gwen be pok imako. Koro dongo na to bet ka nokoyot nok gine. No, no, no, ne en wach ma serious nikech ka ne gocho tigoyi. To ka chwe to be dichwadi. Koni sama idonjo no iwacho ni wuon otero koka donjo gi chiemo. Ochopo gi sapa no. Seche moko be iwe yawe ya mi yod kirwake gi mor ma eh kawo titugo ahinya ni to ne ber. Okay. Ni atkara ber to ayudo ka samoro gin kata gi sister na second born. Mm. Ma ma kore kipaka kaka tinde ka jabol ma koro ane ma ka ne iki ka Olalo nono ipimo eh, eh, ma wachiem. Kara kama wachiemo ni to to gi ka. Nitie gima serious. Wati ka tika ni kapo kilogo to kode. Ngani wi ose wi ma koro wi ose paki ngama Ronaldo ya. Ngani weche. gi. Kinde go drop bare mana peka e.
But ber at least en nochiemo e kichwade. Jomoko chieng' mosechopo e mesa hmm. giluokri hmm. to kech to ka
kadhabe an kanyo chwadwa miwadokwani ununuokre mana kunusu luokruok mano luxury chon iluokri once in a while iluoko tie gikona ka Mna piny migeni. Hapo kende mbele. Eh.
Alafu imanyo, imanyo kiriwo kod gi toki kanyo.
Ulo toki ni otuo.
Ero pim nwa ma. Wadwa dozi.
Dongi se wuok e lekwa. Mm. In nigo opira. Eh. Wambia opira nogoye, noluonge ni malo gi mwalo. Eh. Jomalo rom gi jomwalo. Eh. En picha jwala. kata ne jo agum man to koro gweng'wa kocha cho jo agum gi jo awach oromo baba opira ni ogoye ogoye ma serious mosegoye mosegoye koro in e tok goyo opira liet e chami tidhi tilutri mana e pi nitie kaka ema ogoye abal

Winji ni asebiro dala, Mm. donge aselutra pi, Mm. an dog liet cha oserumo, Mm. koro an sawa. Mm. Kare mama to ne ng'iyo ni to en be ong'eyo ka ne luto gi aluta Mm. kata ka iluoko. Mm. Koro iyudo ka iseduogo, to seche miseduogoni, Ji osetedo maber, be openji kata na wach luok, kata na kawuono kwath ne chalo nade? Mm. Mama penji to koro. Mm. Iriti niya, mm. donge usetieko tedo maber? Mm. Nikech in kaka iseduogo, usetwe jamni, osenyiedhi, osetim ang'o, osepik diek, mm. gwen osepiki. Mm. In koro, mm. gabandi cha, mm. iriti arita mondo chiemo mm. ogige mesa. Mm. Min wach nyalo nyiso chamo wach babi chamo chanda. Mm. Ipenje ni to ipenje openjo my very innocent. I i. To ere ng'ama pok oluokore?

donge koro ing'eni kopenjo ng'ama ok olpokopokopore to an ing'eni koro chan ama rito neno ng'ato arito neno ng'ato pok olwokore cha koro ing'eni ipenje ni to- to chali in iluokori sadi mano samoro ochakana gi owadu machielo ama nyaminu machielo Eh, ng'ane in iluokori saidi Mm. donge an aluokora seche ma asetieko moto mase nyaka kia natimo ang'o maseng'wedo alot Mm. Yeah, kes ero oh, sawa to ng'ane to in iluokori saidi donge an seche ma oseora masedhi chiro kasecha kaseduogo ng'eni iwuoyo kisejam chuth Mm. Nikech samoro ok ok odhi yie kodi piti iseluoko. An dong' seche moseora nyaka e chiro masedhi manyiewo mo to ka aduogo to aluokora. Eh, to chadi to iyi. Ado sama dhi tugo mpira. Adonge bago abal. Eh, mm, abaloka goyo alokora didi eh dong no nalokora gi ngane gini ngane gini nalokora godo rembe mm. rembe manyim ka ngane mm. in in isecham chuth ma in koro ywak nyaka ka gima joka to ka ywagi in koro kopenji mm. isechako ywak dong nalokora gi ngane gini makata idhi penji gi dong kanwasi danga wach bende wachako walokore kendo Koro in ida kwano kaka iluokori ni ida kwano ki Ida kwano, ma ywak. serious. Eh, Ti ninge ni ywak already joka to ke ywagi. Mm. Ywak ni ni bro miyo kore dhi luokori. Eh. Koro inyisi niya, ah to kare in koro tem niya. Eh, in chiembi ng'ama chamo onge. Kok mose to oke Eh, ok- entie. Eh. To pok ibile. I- Chiembi ng'ama dhi chamo onge. Koro tuom pi idhi luokri. Mana ka kutie ku kes. Alafu sasa hapo ndipo kama sijatapata tu. Yeye ni waro ndo wangi timoro. Iro kata ki yua toki sisi ni de luokri. Toki boto wibe bo. Toki kidogi.
Toki ni koni, dogi ni koni. Ichude, ichude dogi ichudo, toki yuai. Omera koro se se yundi kasa tu kasa luokora tani ni nena ni pile pikati ni nena mani poka luokora. Iwacho nang'?
Lakini an gima ne chanda kod jogi en niya. Mm. Sami chwadi, mm. kele. Mm. To ni le. Ichaye. Ei to kiywak, tiywak. Kara koro itim nang', iywak matin ni. Inyiero, ichwanye, iwuok ok lit. Koro onego bed ni timo nang'o sami chwadi? Koro itimo niya, iywak. Inyiero tiling'.
Iwa inyiero. Akinyiero to chae. Eh, chaya. Kimak tingang' kod idwa goyo. Exactly.
Wacha ka piny Ukamio. api. Ah, Wenya, wood.
wedo Joshua dwa idozi.
Iseneno ndalo moko machon mane iuso mafuta stima olal koro udhi manyo mafuta. Kang'ane. Eh, Nedhiga kang'ane. Iru. Eh.

ing'eyo presha ane pod ang'iyo mafuta koro ang'iyo ga ni kadhi ng'iyo mafuta kuonge mm. mm. ng'ato sing apar ma bajia koro chi ẹ jẹ́ òpó mafuta ngumu sasa cha mabaji tokanyo kende mani use mafuta eh. koro awuotha duogo otera koa eh. bende nanyiso ni kama wuothe tapara para weng'eyo kaka ng'iyani timang'o mm-hmm. Nyo bajia. Pesa Ine noma- midenyo.
pesa nomakre Eh? pesa nomak Eh, no ma kore tine duko to toy to rumo.
nyiepo gi nyiewe Msumano ok ni nyang'iewo nikech msumano ok odwa. Odwa mafuta. Gimomiyo ira ing'iewo msuma Eh, okia. eh, kiparo apara gima idwaro e timni nikech in koro in ema idenyo mm. in bajan ema inyalo chamo in in gi pesa mm. hmm? joma odong' to cham ni kuon mm. gi skuma eh. Eh. akia kuma nagole siling' apar nyasechiel akia yudo to niyudo michiwo nayudo ma chaka duoga manyo not maduoko
eh? ma kisechopo dala koso pok ichopo ang'eyo Podi ne yo. Iye gima liti. Ang'o me budho in ko ing'e na kora ga ba da kya gi men kora ga to nyaka penja nyaka luba. Nyaka sani.
Eh, in ing'e ni kori to nyaka luba ni. Eh, nyaka sani. To I think er mana gimoro mose ng'iyo ng'iyo ng'iyo. Jal mana ka sama koseted gine chieng' moted alot. Mhm. Chieng' na tuo. Mhm. Atuo. Mhm. Atuo. Mit ko kidwa biyo mi ga pat. Mhm. Gima omiyo in ema alot chandi. In alot chandi. Joma odong' gi kit alot ok chandi. In idwaro mana tong', Mm. kiang'o, Mm. kiang'o mago. Mm. Biro ji. Mm.
Ing'e na Alafu wacho aning'e nok wacho. nachwadwa gi gini ni. Nok chwadwa gi slippers. Mm. Belt.
Mano ng'ama chwadi gi bel. Oye mama, Odhi obel.
An wuon- wuon mane pok nogoya nyaka dinyuola Odhi onyiewo nyiewo bel. en bel to nya nya mare Ma No, tweyo. ko- kama ma kotweyo to ko- kochot tiyude manam mane mane en godo Ma wach ma serious. Eh, to, to, to be ponono ni minu wuoke kata ing'e ni anya paro ka omo oduma kendo uluonge ni bando omo oduma oko to iwachona ni era wuok Mm. to kik ifwal Eh, kik ifwal da iwegi aweya koth amoro koro kwatiyo ka tin iwuog awuoga in- Iluw bang'e. eh, mano kaka ne imiyo ji tich chon donge mm. Oduma ni pok ifware donge? Pok ifware. Eh. Oweye kuom kumoye. Un ema umoye. Eh. To un ema inyiso unu koro uweye. Eh. Koth ogoye nikech an nok anyuolo nyithindo. Hmm. An anyuolo jok madhi menyo koda. Bas.
Lewni go buwe koth ogo. Omera oduma michope mida fwalo ni. Hmm. Wakonyi fwale. Ok dichwadi kendi, dichwadwa kodi ka. Hmm. Omera. Eh, chali oh, awe chiemo an koro niwena kata na chiemo koro egini wiyo ka kok- korka chiemo koni iwe ni chiemo michamo owe ni owe chiemo e ot oseted nyaka moriwo nyaka sapa Iyo. Mm. awe chiemo e tol kanyo eki Đi luôn 그 집니까? 아, chăm đi, chăm đi. Ilikuwa ni nini Eh, kwa Museveni? Eh, Ilikuwa njia oh, ene mtu. munyisi. Kore, Uko kambi.
eh, Mm. dhi luonggi nyaka moko ma kia ni omoga kure ka. Mm. Chiemo no ng'eny, chamuru te. Mm. Kenya Man- otedo nyuol bera. Bas, eh.
Aya, machielo. Oh, achak awe kanyo eki pesa mar dhirego dhi inyiew godo mandas ma kanyakenda Kikuregi. Eh, kik uregi mano ing'e nonyisi mondo uregi Eh, chiemo tero awe kanyo to mano to dhi luongi ucham lakini pesa be awe kanyo mar rego dhi ucham godo mandas ka ng'ang'ane kata ka en kanyakinda nwacham mandas mone nwaluongo ni ponge ponge ma kanyakinda koro dhi- mandas no dhi ucham godo ponge eh, kene aweyo kanyo eki rabuon no owinjore umadh kode chai kiny lakini unyalo kata na chame mano Mano biro cham biro cham. Ubang.
Ubang ka onge chiemo. Sende be sikul.
Koro an nioro chiemo to ng'amor no biro kacho ni mama owacho ni twak alot na mowe wang' kik ugol e jiko. Oh. Koro ing'e noro ga kazinda moro. To kazinda ni kobiro to i insist. Mwa wacho ni otwak alot muwe owang'. Kanyiso ni owe owang'. Eh, wacho ni kik utem golo gire ne alot ne chigo. Alot no wang' kabisa. Ma en kobiro to puke apuka. Nikech uonge un wang' awang' alot en gima wang' ne modwaro. Yes. Nikech udwa neno TV, unena TV, uwang' alot. Mano kazi. E nyithindo boyud kopong' e ot. Mano kazi nyingine moro.
Eh. Romna de kazi bibi. Dong mara mara ma kodi.
Tene mungi ga dibe ke wangu. Tene mungi ke wangu gigi ma en odich ma kiki tem golo gine. To koko. Eh? Eh, dong ana ngi ngama dilo. Mm. Di wang. Mm. Di wang ro kazi no dito ine midonge ot. Alafu koro chopo kama koro. Eh. Osiepe gi kate. Ayudi kikelo mani ngeno pend ji ne kitendo chini manyi ni ba oh. ndalo nini mine wa nero oh. pendo kita oh. nini kom i pede ma ka peto pedi ba yudo niya osiepe mam no biro kani no ler ka pet hmm. nga obet ka alafu eno wadwa wadwa ni koro an kijan manan osiepe mang'eny hmm. Siepe mama ema obiro kae ne giting'o wembe. Ing'e Kata wembe ne Machoro onge. osiepe ng'a?
Mam. Aki kaka kidende.
eh, In mam. Ang'aa chini. Yawe.
Yawe. Kok ne dendi to bali. Eh, Koro ing'e ni an osiepega ni biro korwako gine e lwetgi. Mm. Opati, ibet gopate e lweti kama, kirwako. Naam.
nikech nitiere ng'at ma one on standby ma mamano nyalo pore sa asaya koro uneno dije afro matin to kuwinje winje ni mama ubiro chichichichi to kila ng'ato mako kom mane obed to kombe nok bede owadwa kombe nok bede machama kata kaka godasta Kata ka in e wi e wi kitanda malo. Lor piny arwako rasta. Nyaka wiye malo. Koro ninyiso ni ati un uwe uru osiepu ubi obede kombe go kinde nikech un emoluoko kombe. An nang'iewo ne nyithindo kombe. Kombe ok mag welo. Kapet bo yiechi modhigo. Ni uwe ot simiti.
Alafu jonyuol ne nyalo moni mondo kik ne gichiemo ka jirani.
samorithika wendo
otokni ni okayieng meda but wang ibro miyi ayieng itulia shida en kata ni pok iwacho kata ni ok iyieng iyudo ni joke mopenji iyieng to kidwa ng'amo dhogi tineno mama to penji ni amedi Toke mani yao ni yudo kinyi.
atokni mm. mchele sibudo ne mchele ode gombo mchele ni but atokni bila mara ayie ayie ama usechopo mbele oka ni eh. yara yara hii ka jirani eh. to ot ka to kidwa chame mchele Ipani mano magi tedo to grade mane? Eh. Nera ne wan gi mine moko. Iyudo ka udhi ka wendo koro. Asto okenu mkate ni ng'eny ne serious. Eh, ndalono mkate to ne Eh, serious. ni serious mang'eny. Koro iyudo niya okelnu makati. Noluonge ni makati. Omera udo bango makati udo bango makati asto idwa timori eh boflo block eh wan waluonge ni block eh, eh. ming'wenyo ni eh, moko ng'ad
asto iwinjo ka idwa timori kaka gima iyieng' hmm. onyisi niya chali yieng' Ingeni iluor nyise ni ok iyie. Dwaro te dwaro be. Asto seche moko tiwinjo kojiwe jo niya. Ne cham. Cham. Cham ingeni ibiro gombo. Ibiro gombo.

Kendo kwa dot ok ne ine- aneno ka mano ng'eny matin. Koro fundi mani. Ng'ano ko yino ma ng'ino ma ng'ino ma ng'ino. Eh, Omedo na mare sande. Ero ng'ama chamo. medo ni Mamwa.
Oh. Eh, ng'ama nyuol ok chiem. Mm, mm. Ketna. Tiyieng koru. To kik item Ni weyo. ni weyo. Oh. Anya paro paro chieng' Christmas moro otoknwa gweno e wi apoko ubil ka nwatindo. Otokni gweno. Mm. Podi neno ni ati. "Ah, na gweno. Ise wako lewni udwa dhi dala. Udhi dala. "Ah, na gweno. Omeda. Koro komeda kamae. To gweno ma tem chame to okorum. Okorum. Tie gweno no, ine mi po karo kichie, ni to kichie. Sani koro mi gweno, okidwa. Ore inwane. Kikate winjo ka duondi wa. Tu pinge ni lware law, ose pami kendo, jomi law mi dhi godo dala, mm. olil.
Tu liuni. Olwok law momo. koro wuok kendo chieng' rieny marach. Ikona ni awuok kendo ni dawe kaseluoko ma moyo ler to kik ifwal. Akia ni nuduogo nang'o dhok no golo diere to Golo kata Kikigol fwalo. kata fwalo. eh. kik ifwal.
Yeah. Gigo wan kik chieng' to ok bi rumo da. Mhm. E chieng' bro rieny arienya. To kata ako akago. Be pod gidang' na sawa? Mm. Yan to asewuok. Oh, ti- itiyo kitiyo katiyo. Eh, ko- gima tama en ni to nyaka ne giwache mo- ok nyisa nyisa ni agifwal kar nyisa ni kik ifwal Eh. Eh.
Koro korwa koth chwe. Mam, eh, dhiuru ot to kik uchik pi. Nikech tap nitiere ot, fereji nitie ot mokuny gi babau. Uchik pi. Pigno mama oo piny, okuny nitie ot ma en oa oa piny giwe kiki kichiki. Adhi biro gi pi. Fereji be un e ot. Un dhi adhi ubed e ot uloru. Odhi Kik biro gi uchik, pi. eh, pi odhi biro godo. Ing'e ni koth to biro, sono dhiyo. To kik ot- kik item ni chiko pi oh. eh. koro sama ang' ok ichiko pi koka wang' noradi ni mama kech kae atok kan aka eh, ero ero ero ero ero eh, tok ka to ma chai gango kikombe
wach ma serious ibe nosewayi nyisi ni bi kaw swit kasto chwadi
Nang'o? adong odwa chwadi Eh. koro okawo kata gimoro be kaw be kaw be ibiro itimo ga mistake Oh. koro omaki obraibi otwa twa Mm, isiepe.
Mano ok adwog house mate kendo. omera to nitiere ga gina moro mane kiseng'eyo ni timo makosa timanyo akia ni tueyo lum kisetueyo lum tikete e dhot ni koro kane chwada kane chwada omera chieng' ne midwa koyie Irwa gwi bara lum mani twero. Chal ni nogo. En lum ni twe ti nyanya ka. Tudonge. Lum ni mago ne gina koro. Kasto ineno? imonyo kidi matin. Like an noka gine ne an noka noka dongo nyakach. Eh. Na na dongo a different place. Oh. Eh, koro eh, kuma nitwe lum koro ne ne wan ji from different places mm. Jonyaka. You know kaka sani wana dongo ma. Mm. Eh, koro Jonyakach jo kiango jo. And it wasn't kata ni ati en belief mar gine ne mwana. Mm. Koro ne tuka tuka nyithindo. ni mon kidi mathis ama itu ama ikaw kitu tiket kama samu Kasto kadi cha faint. ti faint sami faint menaiti siti wene mine uosi sandu sana ebona vikoro sana ingenia omera wapignu uloko sande Asto owinjo nyaka san moro ko pingli. En okonge kata san olwar okata no olwar matek. Mm. Otumo tumo wadgi kata na seche mimulo gi cha. Eh. Pot galungo nyuma mani. Hey. ni an dabed gi, gi sande to te to, to mondo iyue Kaka wane kabat. eh, dhi kaw nyaka matie kabat go to te an dabed gi sande an abed gi sande mondo- mondo- an an an Wuoru ne Alafu ng'eyo. sechego ing'e niya, Iya tugo, hmm. sama ji e chiemo in ionge. Hmm. Iyudo ka noted ring'o, to ring'o ok ted ga lanch, chieng' noted e lanch in iya tugo. Oh. Kasto iyudo ka ose ji ote ochiemo, ireto ni to here ma joma onge margi onge. Asi, asi, iwacho na asi kuepo, na laki alipo. That one. Kiswahili baba.
Eh, Okay. Bado homa bei. Koro iyudo ka in in sufuria onika to kipinyo to ni ng'ama onge mare onge. Iyudo ka sende gowe ni kanyo. Ne gol sende oko iluoke nyako. Kaza nying ma nyako ni. Mano kana winjo kama muluongo ni nyako. Ang'e ni dwa goya Mm. ama en machiegni gi ich wang'. Mhm. Gosewa kilowa king'isi wiyo wang', idenyo, iya tugo, to en ring'o.
To ring'o ni be ok ineno. Siep wari to ang'e nok olewa gima wacho ni lakini akia ni gweno. Koro wacho ja gweno mondo odonjni. Ba. Gwen eh gwen anya winjo. Gwen kata ni ono ang'e nikech awinjo ku wache. Koni kata ono iwinjo ka wache. Jo wache.
Koro wawache ni gwen. Hmm. Yudo kose yuwe sufuria ma en sufuria indi uno weni kanyo ni lwoke. Hmm. Kanye ma kuma mari cha koro donyo. Hmm. Eh. E many wiya, many wiya ti to gigo, to gigo te. To gweno no endi be idhi tedi ni kise to gi te. Hmm. Eh, nikech in eme denyo, ing'e tuga ahinya. Mano ama ama manyo wiye. Ama bira bira.
Ing'e no bira bira. Hmm. Ok openji kata ni to eh, kisran mane. Hmm. Obira bira to ochung'. Ong'i kaka iluoko. Ong'iyo kata nowuoyo. Mm. Chief, gin kana nyisi ni ng'icho. Mm. Ng'icho nyalo mi iwuo kata na gi ng'wech. Mm. What is next? Nikech man mano ng'iye ang'iya kende. Eh, ini dong Mwenye kalok sande tile tile kai kitu. Man ku kalok sande. Eh yar mwenye kalok sande mbaka ku pono kalok sande kitu sande. Ngene i wacho ki tok ini mi winjo ki mi wacho. Kora ebo ko mo mondo winji. Mondo yudi.
Samoro onge kata na kesa. Obira bira machiegni mondo winji ki mi wacho. To ongi ngene seche modo winjo cha ngich bongi. Koro shida ne bedo kama ongi. Nikech kaka ong'iyi, idhi wacho ni gima biro toke to koro otasa tho. Nikech donge oling' aling' ong'iyi ong'iyi mana e. Ing'eni samoro in pok ineno kata ni entiere. To kiting'o ating'a wiyi. Irado kode. Iolo nyaka pi mar adek. Iolo nyaka pi mar adek, maket timo nade nyaka mise kano ka iro michake ketgi, ichake lawo gi. Imogi donge, nitie Era, mako moro ra- mani mar imogi yien moro- ero. Kanie wechegi. No mago to naneno ka nadhi limbe. To nitie moro, nosega nyiso ni kik atem nanenie dala naneng'ane. Oh, ama e dhot ma kama kama kama Eh, koka ing'e ni inyathi to kocha be nitie nyithindo Mm. to jogi ng'iyo godo To kone mantie jok e, ng'iyo be. e, to kone ma tuge mit be Bas. to ni ne koro yudo ka owach ni duka ni ka Mm. to dhot ni kacha cha Mm. Koro wa- wa- wawe ni wan go wadwa wariek walidho kwa gumo gi piny kama Mm. waome gi kaini to walidho kombe oneno kare oneno wamagi e bwora kama Mm. to wadonjo ni chu mm. to waloro dhoot mm. odhiambo kobiro mm. mam brian biro chiemo chiemo ero pi baseketo to luokre uru era kan watieko luok kaka in dukno kidonjo mo ing'e ni en ema en godo monika kidonjo to ne mesa noseng'aw e kom ah. duk gi belt Ee, un ema nonyuola Yeah. un ema unyalo ronye bwo ot anyisou gima anyisou un ung'e ka ng'ane kia ng'a to boka to duk duk kaka nonyuoli belt kuomi An ing'e ni nitie nitie kinde moko ma okwera ni ok dwa nena gi ng'ato. Iyo. Nitie tim moro ma ne miyo koraya kwa dhi thum. koro ochopo kama rem nyaka e skul ka japaro nitie kinde moko ne wan ji 58 e klas hmm. takalo ma ayudo 50 ayudo namba 53
non di 50 ama 58 tete mo 53 ate ama mayudo 50 abich gi nosiepe
abich noyudo notimo penj ing'eni asebedo kaka neni
tabiro ga nyaka 53 ka nimanye koro yudo ka yudo ka nitie kaka hepo tadhi thum in fact an makoro an nyaka gi time table mar kanye ma ng'ato tho to omega wan to dhi ywa kanye mm. bas koro kwera nok danena gi jogo mm. ochok po kinde moko ma koro ohinyore ma koro Sister na waduong' obiro koro keta piny owuoyo kode. Ing'e sama iwuoyo kode mri warori ma gino litni kata in. Iwinjo. Igoni kare Eh, gino ichwani. litni kabisa. Mm. Koro gino litna kanyo. Bas koro ka wawuok to ka sister na oseya. To koro minwa koro anie. Koro achaka ni nene na kode gionge wach. to ok obudho adier wik na tie ka ber ma somo ma gino ne litna to wigno ema wikendno to moro ywak ema serious hey koro kocha waluonge ni geto geto sound ne ywak manono
koro awuok adhi manyo joka mondo apenjgi sama ang wanyalo seche gi en mimino odhi odhi market oonge odhi

Ah, ung'owa yawa. Eh? Eh, Wang'owa. ung'owa, ung'owa. Haya, koro we oru gi sichwano. Mami ng'imi nyathi alego monyisi. Koro sichwa sichwano we we dwaguru. Eh. Koro sama min odhi e siro no, chichuno uru. To ema wuoke ni asani to dongo onge ok onya nena. Yeah. Adhi manyo joka Mondo wapang kaka ang' wanyalo romo gotieno ka minwa osenindo. Gine mopith e dinegi. Ee, koro sama wago mbaka ma koro eka wapange cha. Tim lu. To awinjo mana ka imosa. Jata To, chenro. Mm. to ber uru. Hmm, ang'iyo to. Ma un kanye? Eh? Un kanye? Donge yo korgi jogo? kara scon en scon en ga shortcut kidhiye maket hmm. chieng' ne miwe no kara kanyo moluwo kanyo nikech ing'e tie seche ma kosechopo tikawo ni sani to konyalo ka hmm. nikech sakoro lewo ito bedo ni ber madhi joka duoke oh. nito vin itieko giduonga vin To to itieko gigi tije ma weka ni atieko. Ni to tinde ber ah be onge wach kata dhi un dhi uru mbele gi yweyo aneno ka in osiepe. Ni So nyiso bok di nyiso siepe gi ne ma mano kwera ni giga tu. Eh, dongo se kata en mong'isi da ojiwi maber ni aneno in osiepe ni Un kara dhi uru mbele gi yweyo. Alafu nyis boko nyiso siepe ni go ta ko winjo ni ati mama na wacho i dhi nyiso gi ni ati na wacho Eh, akoni ni gini. Stress moro nogoya kanyo. Ichal ng'ama shock moro yie. Koyo moro. Eh, koyo moro donjo nadonjo moro mang'eny. Nikech ikia ni to koro kidok to dhi bet nang'o. Akono ni nachopo nokowuo koda e wach. Be ok ok nowuoyo ne ewi Mane osiepena. madwa koni kendo Mm. to mano bende kelo koyo machielo. Olo ichopi to To kik wuo ikos kodi chopo. to tim ni gima odwa Onewni timo. gima timo. To ok ni obi ibiro to linga linga. Eh. Iluoko sende. Seche iluoko go duster. ilawo nyaka ne Eh. nyaka koting'o tiende tikone niya, aumi besen.
Koro gima rach ni gima ne ging'eyo. seche ma koro iomo ne message mok iom nega pile ni Mm. em ong'eyo Em ong'eyo. ong'eyo ni iomo nikech ne dhi Mm. tugo gi jokma chose kweri koro atemo kod ber ber berie ka ichopo to robi Mm. kata openji Penyi. to tiekoro To ni oling'.
to ibiro Eh.
to ling Yo ako ni kata thurno no kadhi.
Seche gigi ni paro. Eh. Ni aringi. Kosa Kumi Ka, gi ka, dideo. ka lal to be gibiro manya. Eh, To Samoro ah, anya gima chako ne- dak na nang'o? gima ne miya stress ne en achiel eh. adwa ringo to pok achiemo
To jo kama. Koth kelo ga malaria.
Eh, Omera jonyuolwa gi kod. Wek to Wet go, ibiro bedo gi malaria.
koth kelo malaria Ekelo. Ah, ah. donge donge nokelo ga kelo nokelo Ang'eyo ni kelo to nokelo. nokele chon kinde ma nadongo to nokelo nikech adier ni ji moro masetuge koth Eh. babedo matu koro akia ni tuoni nenena gima ne nitie e denda to dok owuok bang'e kosekotho nikech sani tang'e ni koth ok nyakelo Eh,

Oh, panga panga ode maber alafu inise ya skul kise ya skul tidonjo to kifulo e nitie dhot ing'e ni kifute e nitie dhot imok ikete kamoro in ipach ing'eno ng'eyo ni ikete kama idhi yude Mm. Mm? to kochako kichako isudo kucho to remote be igolo kaya cha ama ichako ikawo ginene ikawo wuochene mowe e dhot ichako ikia ni isudo kanyo Mm. kodonjo to ni ram ran fulere wacho ni nawe kaw sudo kanyo inyisigo koro imanye wiyi to onge to koro ka nikech seche ging'e ni odni be othis kama inya sude koni ing'e ni an en ang'e koro itemo manye to onge koro i- ima ipenjo in ing'e ni isechako penjo to pok ofweny ni in ema isude wacho wacho to osegoyi angum to bende wan mama ne kod nyaka ng'u Ting'e ni wacho wach wuocheno. Mm. Maparo ka nyiewna wuoche. Oyudo ka wang'e ang'e ni gidhi skul gi tiendwa lilo. Mm. Alafu nyiew wuoche. To pek ta fees. Mm. Pek. Ok ning'eyo.
Eh. Koro ing'e narwake. Eh, omera twera kachopo sikul to ginyiera. Ing'e ni. Ing'e ni Eh, sikul ka funny. eh, kichopo. Ji ong'iyo neno Eh, tiendi nono. to in kendi mirwako wuoche. Pare. Koro ji nyiero, ji mi nyinge. Yaani nitie kaka koro Mm. yani ukiwinjo winja ka in sawa alafu igol koro nagolo wuocheni to akeni chalo ma wiya nowil gi kama nakete konchiel kok nono to ng'ate molal gi konchiel koro ing'e ni kaka dwa dok to an gachiel
tafis koro chuna ting'o achiel modong'no to soks balonye tienda

Eh. ok remote ni to ing'e ni eh. nitie moro mana ang'eyo ka apa ni achawo klas abiriyo aboro ka eh. ka koro alimo nyaminwa to koro bang'e ni ka koro aduong' kama koro wasedonjo media ka hmm. koro udhi e field useset useset to onego bed ni tv moko e lidi madongo ka nyiso mm, mm. but 55 inch ni be nitie moluwo mm, ni mondo ng'ama ni mabor to negi ka usesete mm. alafu chieng' no boss nitie mm. madozi ni nikaa to omiyi remote ni si Vincent oh. Eh, Vincent si uweke ndio tunataka ile kitu tunaona kwa LED mm. tuone kwa hizi oh. kuri ngeni kore kidwa ng'iyo ni samoro signal odonjo kia gi HDMI kia kanye mm. kia odonjo one kia two

ni oori ni dhi ng'iewna ginene dhi ng'iewna kata nyanya mar piero ariyo to ing'e pile kuma ing'iewe nyanya ing'iewo nyanya kuma opogore mm. to kiseng'iewo nyanya kuma opogore mm. to ibiro go to kopime kaka ipime pile mm. to kichopo tiduoki Idhi nyis mama ni kuno kwa ng'iepe. Dok ne nyanya ne idhi kuma na orie. Titin. Kaka idwa dhi wacho ni mama wacho niya. Adhi amany kumoro. Eh, Duogo kitem ni duogo ka ki- kionge nyanya. Nikech pesa ok odwa. Nokori ni idhi ng'iew pesa. Idhi ng'iew nyanya. Kik item. Yaani nithi tipo rili tukora thi wacho nango ni mama ni. Ingine sio go itis lakini ise mm. urumia ya nyanya. Mm. To imbi urumia hii. Bibe iparo bibe kuot titim. Kata ntie kamoro mose holie. Yeah. Ma tayari ntie gowi. Eh. Tio holi. Mm. Do gini ise no chako medi. Eh. Omedi ameda abro abro me. Mm. Ingine wuon Kaka kidwa dhi wacho na medi. Alafu idhi tichope dho duka tiyudo ka ji ng'eny.
Koro to ka kirito ni nyorumo ka jomoko medore. Ji medore. To deko be kiki deki. Kik deko be kiki deki. To ne ita. Deko tiriti.
Koro samoro kata na an to gimane koro sanda. Era olomogo. Olo Magi mogo. luongo ni olo mogo. Olo mogo nani? Idhi Holo.
Kopa. Eh, Oh, eh. moro midhi gi dis moro. Eh, eh. No, Eh, ni ubro duoko but ka no, ulengo. kikwa- kikwayo tiduoko koso Eh, eh, donge tu. Koro idwa dhi kwayo. nitiere nang'o? apora Eh.
nitiere atiela
Eh, nitie moro mane goyo ma go maber. Be inyise otielni?
Ikwayo bi kwa mondo otielni. Mama no rach da. Mano seche ng'e ing'e pi Rogo popni. motielna go ng'eny. koro motielna go Seche go pi oromo. popni no. Eh, eh, Mami dhi tielni ni. eh, eh. Koro in ipenjo ni to- pok nyaka chakre cha pok e ong'e ni mogo. Mogo. Samoro idhi kuchocho

Eh. Kori te. Ire itendo. Weri chalo kingi weri. Ogoyo kamano. Omera to okeni te mana kes ran wapi. Mm. Iyudo ka seche moko mm. in nchi dhi kawo mok banda. Mm. Un kudure go tuwe go dongo e. Kalo raber. Kalo neno bando marachati biro gi bel makoro. Yes. Eh. Alafu inemi ori kena.
Oye, nyore. Samoro jo ok cham kata odumbo bel. Ndio chako ndiko statement chon. Hmm. In emi dhi explain. Eh. In in in in in very itin hmm. innocent mali. Hmm. To in emi dhi explain negi gima notimore mano mi urego odongo en. Nchi dong chikawo duma. koro in ime in ime tin lakini idhi explain gima omiyo nurego dongo ahere o Mm, mm. iwinjo Mm. ma ido pimo negi dongi koro mamwa Mama kel mor. ma- eh, mamwa eh, Tichoro do- piny, eh, tichore tiendi ane. eh, Chore. dong mamwa ma koro dong no en ma udhi rego Eh. lakini noro ng'ane marwa Kere, i explain aso kegi kamoro ma- ma dhogi domoko Mm. Chako ywak. Asu kano seoro ng'ane to ng'ane noduogi odong' oher. Koro an an omiyan mondo akel. Omera koro ki ichak inyisi. Dhi nyise. Koro ing'e ni nosenyisi mondo ibi inyis ng'ani. Gimomiyo urego dongo eh? Donge ng'at Ng'aka mi dwoke mo. To mi sie ma maber. Donge ne midwoko ni mob. Koro winji.
Koro in emi oro ji.
Eh, an abiro pimoni Mm. dong an chakawo I- ng'ama ncho kawo mogo ka ng'ane ni an dong ng'ane Eh, seche nyinyi kaya mama ukia ng'ano kawo nene mane oori. Eh. Mm. To koro ng'at mancho kawo chame dogo nodwoke To gimomiyo be nokiparo odwoknegi bidhi wacho. We mundo chaka pim machielo. Ni chako njo tielnu to duoko koporo. Omera. Ing'e ni kichopoga to okwongo mule. Ng'at mitero ni cha otemoga. Oyudo ka lwete donja donja.
Otiele koso pore. anakia kata no me animo dake aya koro seche mo mi mondi keje mm. dhi nyise ni chatielo ni mogo mm. iduoki kode ikwongi tingi kido kode mm. owacho ni mondo owacho ni mondo ni nchotiel no mogo Njo tielo koso njo poro? Mm. Bi nyise ni njo poro. Mm. Ichak iti. Iyo kochwe. Eh, eh. Kochwe. Koro ing'e ni sechego tiwe ka koni to chiemo osechiek ji ochik chiemo. To kocha oseduoki. Sendo osepedh pi. Eh, eh, eh.
Titernegi moko piyo piyo mondo idog ichiem. Aya, ng'acha dongo duogi. Bi nyise ni chwa tielo mogono. Mm. Koni be kichope, be nyise ni choporo. Kore kaka ni konyo nyako kore. Be nyise ni choporo dwa. Be ne oda kiduogo. Kiom ni be pingo uchako chiemo ni. Omna chumbi. Kiom bite mare. Omna pi modho. Weche moko to igi tek. To to wene kichope kar mogo ka. Be oriwu e san. Aha, oriwu tafadhali. ma koro oketu Mm. chiemo tin Mm. oketu ni mondo uchiem kamoro achiel Eh, wan niriwowa koro gik seche moko ineno timbe moko ma ok adwa luongo nying ng'ato but eh, nyithindo matindo e e otgi mm.
Wada, weche- weche- pok abedo personal wechegi. Eh, Mm. koro iyudo ka nyithindo matindo e otgi oriw kodgi to gik kamoro gijoko bokore niya donge uchiemo chiemo no maber ji ochiem ling'a ling'a ling'a asto injo ka ng'ato mora mora ywak e group mano chiemo
utere rawo eh kana mano ji ade kana chiemo Ng'eyo gwenyo ka be gipogore.
to ywak ywak Winjo ka be gilore. aching mo kendo ywak mo gowi to to ng'ani to ato no kanya ywak Eh. to kadhi tiyo gi nyega ka Mine ok ni nyam ga imona

Nitie nyamera mano Nyamin. ywak. Nyamera. Koro en muka muka ywak ma ing'eni nyamera ni Mm. ne- noyudo ka en ing'en chon Mm. tedo kata ka un chuda ke taon koro kubiro dala ji- jo wuon e wuod ok taon Mm. to weyi ni mondo udhi udag gi ng'ani gini Mm. to gin owadgi wuonu koro ineno ni ah inyalo dak kodgi koro nyamera ni en che ong'iyo en en nyathi achiel e odgi obiro koro wadak kode Mm. to pono wa- wachiemo wachiemo wachiemo ting'e noriwa Mm. wapo mak ko yu uwi ng'ato chaka chaka jwa mani ng'ano wamu ke kumoro tieke unuge unuge ni kini to kusa nikech uni experience uni experience seche moro yuga ji ungega kaka ji dhega Mm. Omera in very serious. Mule. Mo- mo- Monego ikel olweti ni omo ne mae to ma chope. Eh, Ineno. Koro en e onge gi experience. To opo man ye ye to to ng'ane pakaluongo nyinge. To to ng'ane Luongi aluongi luor.

Koro omera nyako ni ywak nyako ni ywak to iywak iywak ang'o? Omera an ng'e diere moko to koro ope- okona koni ng'e ji chiemo Mm. to ket ni ji ng'ato ka ng'ato koro ng'ato ka ng'ato nigi sande weri kata gi san moriwo cha Mm. to eh, nikech adhi mos Mm. achiemo mos Mm. gima nitie gi sanda koro alawo ang'o? Mm. An kapo wacha to ne ne chani. In ichiemo mos baka na nyithindo ma nyiri o ichiemo.
Niyo miyo.
Wachiyo miyo no koro wadhi wuoye tok te. Eh. Ayudi. Nyaka wajiwe. Eh.
Anyway, wachni dhi bedo pesa wachni mang'eny. nyaka walos toke kae bang' kwasetieko kaka wadwa tieko. seche ma Goya goya gi kaki makeno, gi gi kar chiemo ka. kaki makeno.
Ok iwa mwanya kata Ah, chiemo. ah, Wewe kwa hiyo mwenye niko. Nuwajiw, nuwajiw, nuwajiw, Mm. nuwajiw.
Koramo gi anjua kaka isewinjeno. Minewa ne konyowa kendo ne rieyowa gi jomadongo nyithindo mabeyo. And we really celebrate them by the way.

Bas. Mm. Correct. So you call it a rap. Eh, call it, eh, bye, wan ne riw ka ruoth. Eh.
Jowinjo maro kaka isewinjo kaka osewacho no, wan wa medo jiwo ni eh, subscribe.
To kochwadi tigo pengi. To be imed wuoyo kodwa, namba wan kir kanyo kuma nyalo wuoye. Ipimwa kata ka in kane mama ni kadha kadha kopato kende, ok nochwadi kadha kadha kopato.